Dünýä habarlarynyň şu sanynda. Ulaglaryň gibrid hereketlendirijili görnüşlerini ösdürmäge bagyşlanan maksatnama ýewropaly hyzmatdaşlaryň ýigrimi bäşisi girýär. Berliniň golaýyndaky Hazelow obasynda ýerleşýän ozalky degirmeniň binasynda Urban Hupe ýaşaýar. Ýapon baglarynyň meşhurlygy bir eýýämler ýurduň çäginden çykyp, bütin dünýä mälim boldy. Güýz paslynyň ajaýyplyklaryna beslenen şeýle ýerleri görmäge göz gerek. Indi şu hem beýleki habarlarymyz barada giňişleýin. Japan Airlines kompaniýasynyň uçarlarynyň tehniki ýagdaýyna gözegçilik edýän mehanikler Google Glass diýlip atlandyrylýan äýnekleri öz işlerinde synag hökmünde ulanyp başladylar. Nomura ylmy-barlag institutynyň alymlarynyň bellemegine görä, olar mehaniklere uçarlarda ýüze çykan käbir näsazlyklary surata düşürmäge kömek edýär. Muň özi, soňra tehniki hyzmat ediş merkeziniň hünärmenlerine bu ugurda çözgüt tapmaga ýardam edýär. EcoChamps konsorsiumyna Ýewropanyň ýurtlarynyň sekizisinden hyzmatdaşlaryň ýigrimi bäşisi girýär. Olar ýeňil ýük jemgyýetçilik ulaglaryny öndürijiler, ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edijiler, şeýle-de ylmy-barlag institutlarydyr. Konsorsiumyň işi Ýewropa Bileleşiginiň gazananlarynyň hasabyna maliýeleşdirilýär. Oňa gatnaşyjylar öz öňlerinde anyk maksatlary we möhletleri goýýarlar. Mysal üçin, hereketlendirijiň netijeliligini ýigrimi göterimlik ýokarlandyrmak, oň gymmatynyň arzan düşmegini gazanmak we şol görnüşleň nyrhlary boýunça adaty ulaglara ýakynlaşmakdyr. Gibrid hereketlendirijileriň möhüm artykmaçlyklarynyň biri elektrik energiýasyny işläp çykarmakda mehaniki energiýadan peýdalanyp bolýanlygyndadyr. Şeýle görnüşli ýük ulagynyň sürüjisiniň ýoldaky ýagdaýa baglylykda ulagyny bir hereketlendirijiden beýlekä geçirmäge mümkinçiligi bar. Muň özi, agyr ulagy şäheriň köçelerinde hereket edende örän möhümdir. Ýewropada häzirlikçe gibrid hereketlendirijili ulaglar az. Ýöne çaklamalar hökümetleriň we telekeçiligiň ekologiýaň arassalygyna, uzakmöhletliligi we ertirki günüň ulagynyň elýeterli bolmagyna ähmiýet berýändigini göz öňünde tutup, bazaryň bu pudagynyň depginli ösjekdigini wada berýärler. Irlandiýaň paýtagty Dubliniň, Niderlandlaryň we Belgiýaň arasynda ýük daşaýan dünýäde öz ugrunda iri Selin ýük gämisi telekeçiligiň ösmegine ähmiýetli goşant goşýar. Siliniň uzynlygy iki ýüz otuz bäş metr bolup, ol Koreýaň Hyundai Mipo gämi gurluşyk ussahanasynda döredilipdir. Greenpeace guramasynyň hasabatyna laýyklykda, Günüň we ýeliň energiýasynyň iki müň otuzynjy ýyla çenli arzan boljakdygy çaklanýar. Barlaglar gaýtadan dikelýän energiýa çeşmeleriniň nyrhlarynyň iki müň on bäşinji ýyldan bäri däbe öwrülen görnüşleriniň nyrhlary bilen deňleşýändigini we kem-kemden azalýandygyny görkezýär. Hasabatda gün energiýasynyň nyrhynyň on ýedi, ýel energiýasynyň on sekiz göterimlik arzanlandygy habar berilýär. Gurama ösen ýurtlaryň ýakyn wagtlarda bäsdeşlige ukyplylygyny ýitirjek kömür we ýadro energiýasynyň tehnologiýasyna häli-häzire çenli çykdajy edýändiklerini belleýär. Elektrik energiýasy zerurlyk hasaplanyp, ol gündelik durmuşda rahatlygy üpjün edýän köp sanly elektrik enjamlaryny işletmek üçin zerurdyr. Muňa garamazdan, ýylylyk elektrik beketlerini işletmek üçin ulanylýan ýangyjyň görnüşleri howaň ýylylygynyň artmagyna we özgermegine getirýän zäherli gazlaň, atom elektrik beketleriniň hem radioaktiw şöhleleri çykarmak howpuny döredýändigi sebäpli, bütin dünýäde olaň sanyny azaltmak ugrunda işler alnyp barylýar. Koreýada döredilýän adaty energiýadan garaşsyz obalaň üç we ondan köp çagasy bolan maşgalalar hökümetden ilkinji ýylda dört bütin ondan bäş den başlap ýigrimi ýedi müň dollara çenli kömek puluny alyp biler. Britaniýaň Portsmut uniwersitetiniň we Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň Energetika ministrliginiň Gaýtadan dikelýän energiýa boýunça milli barlaghanasynyň ylmy-barlagçylary çüýşeleriň önümçiliginde ulanylýan plastigiň görnüşini üýtgetmäge ukyply PET atly serişdäni işläp düzdüler. Üç ölçegli düzümini görmek üçin oň içinden kuwwatly rentgen şöhleleri geçirildi. Muň özi, belogyň nähili işleýändigine we ony senagatda ulanmagyň kuwwatyna göz ýetirmäge mümkinçilik berdi. Toparyň ylmy barlaglarynyň netijesi Milli ylymlar akademiýasynyň zähmeti žurnalynda çap edildi. Gün panelleri ornaşdyrylan gara ýollaryň bir million kilometri Fransiýany energiýa bilen üpjün etmek üçin ýeterlikdir diýip hünärmenler belleýärler. Ýollaryň üstüni Gün panelleri bilen örtmek usuly ilkinji gezek iki ýyl mundan ozal Niderlandlarda synagdan geçirilip, ýoluň şo bölegi welosiped sürýänler üçin niýetlenendir. Ruwr şäherinde gara ýoluň bir kilometre barabar bölegine oň iki müň sekiz ýüz inedördül metri ornaşdyrylyp, oň bahasy bäş million ýewro deňdir. Durmuşa ornaşdyrylan taslamaň gurluşyk işleri döwlet tarapyndan maliýeleşdirildi. Asly slowakiýaly bolan bezegçi bäş ýylyň dowamynda Mikala Lipkowa bilen birlikde Slowakiýaň gülleri atly bezeghanasyny işledýärler. Bezegçiligiň bu ugurdaky ilkinji taslamalary iki müň on birinji ýylda peýda bolup, olar slowaklaň halk ertekileri esasynda aýnadan döredilen ýygyndyny öz içine alýar. Lars Kemper häzirki görkezýän öý goşlarynyň daşyny bezemek işine geçen ýyl başlapdyr. Ol öz işinde esasan obalardan ýygnalýan gadymy öý goşlaryndan ylham alýar. Lars birnäçe hepdäni olaň durkuny döwrebaplaşdyrmaga sarp edýär. Ol bu ugur bilen meşgullanmak we abraý gazanmak isleýän ýaşlar üçin gowy mümkinçilikdir. Daşky gurşaw üçin zyýansyz aýakgaplaryň öndüriliş usullary gitdigiçe täzelenýär. Bu özgerişi Germaniýaň Weýmar şäherinde ýaşaýan bezegçiler Andreas Sonnefeldt bilen Markus Lomjik hem alyp göterdiler. Olar bu işi hiç hili himiki serişdeler ulanmazdan ýerine ýetirýärler. Şol ussahanada aýakgaplaň her bir bölegi elle tikilip, olaň bir jübüti bir ýüz otuz ýewro durýar. Bezegçiler öz önümlerine bolan islegiň geljekde artjakdygyna ynanýarlar. Ýaponiýada öz islegine görä ýaşamak isleýänler üçin taýýarlanýan önümler ýurduň çäginde guralýan sergi-bazarlarda halk köpçüligine görkezilýär. Bu synlaýanyňyz kompýuteriň başynda günuzyn oturmak isleýänlere niýetlenen germew bolup, oň bahasy ýetmiş dollara golaýdyr. Ýönekeý çadyrdan ybarat bolan bu goraýjyny işläp düzen hünärmen ony ilkinji nobatda özüniň iş ýerinde synagdan geçirdi. Şondan soň, bu önüm hyrydarlaň arasynda uly meşhurlyga eýe bolup, özleri üçin ony ýasap bermegi haýyş edýänleň sany köpeldi. Belitleň pikiriçe, öz islegi boýunça ýaşamak isleýän adamlaň sanynyň ýylsaýyn artmagy bilen, şuňa meňzeş önümlere sargytlar köpelýär. Häzirki günde iň gymmat ruçka hökmünde olaň ýelekli hemem syýaly görnüşleri hasap edilýär. Germaniýaň Duisburg şäherinde ýerleşýän Rainer Brandneriň kärhanasy adamyň şahsyýetini beýgeldýän zat hökmünde kabul edilýän şeýle ruçkalary öndürip meşhurlyk gazanýar. Olarda çig mal hökmünde altyny we kümüşi ulanmak däp bolupdyr. Kähalatda üç müň bäş ýüz ýewro baha kesilýän şeýle gymmatly ruçkalary döretmäge on alty sagat, hatda ondanam köp wagt sarp edilýär. Häzirki günde ruçkalary öndürýän kärhanada tutuş bir maşgala zähmet çekmek bilen, olaryň wezipesi öz sargytçylarynyň islegine görä ruçkalary öndürmekden ybaratdyr. Koreýleriň keşdesi nepisligi we ussatlygy talap edýän sungatdyr. Ol dariga bezeglerinden başlap, hanbok we puçjaçi ýaly milli lybaslar öz içine alýar. Koreý halkynyň keşdesiniň taryhy ýüpegiň önümçiligi bilen berk baglanyşyklydyr. Çünki ol mataň ýüzüni gaýamakda ýokary netijäni berýär. Bu sungat bilen kyrk ýyl bäri meşgullanyp gelýän Li Çýang esasan koreýlere mahsus bolan gyzyl, gara, ak, mawy we sary reňklerden peýdalanýar. Li Çýang Gündogar senenamasy boýunça bellenýän Täze ýyl baýramçylygynda meşhur üstünlik torbalaryny bezemekde köp sargyt alýar. Şeýlelikde, ol ene-mamalaň milli mirasyny geljek nesiller üçin gorap saklamaga uly goşant goşýar. Häzirki günde adamlaryň köpüsi origami usuly boýunça matadan, demirden we kagyzdan işleň köpüsini döredýärler. Germaniýaň Herford şäheriniň Mart muzeýinde hytaýlylaryň kagyzy epläp şekil ýasamak sungatyndan ylham alan suratkeşleriň iki müňe golaýy öz işleriniň sergisini guraýarlar. Şolaň biri bolan Erika Hok jaýyň içini bezemek üçin binagärlik taslamalarynda origami äheňinden peýdalanýar. Muňa mysal edip, Dýusseldorf şäherindäki Ýakobi seýilgähiniň taslamasyny getirmek bolar. Sergide ol köne žalýuzyň kömegi bilen Otagyň içindäki otag atly üç ölçegli bezegçiligi döredipdir. Adamlar şol otaglarda oturyp, öz origami şekillerini döredip bilerler. Beýik Britaniýanyň paýtagty Londonda ýaşaýyş jaýlarynyň bahasy dünýä derejesinden ýokary hasaplanýar. Ýöne häzirki wagtda olary satyn almakda çykalga tapylyp, uly bolmadyk ýaşaýyş jaýlaryny satyn almaga mümkinçilik döredi. Şäheriň orta derejeli ilaty üçin jaýlaryň bäş ýüze golaýy gurlup, muň özi Beýik Britaniýanyň paýtagtynyň gozgalmaýan emläkleriniň söwda ulgamyna kyrk göterimlik girdeji getirýär. Iki ýüz müň ýewrodan başlanýan şol jaýyň içinde ähli rahatlyklar döredilipdir. Häzirki wagtda Londonda bir adam üçin däl-de, mümkin boldugyça, bir maşgala üçin niýetlenen ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin ýerleň gözlegleri dowam edýär. Germaniýaň Bawariýa welaýatynda belli gymmatlyklary ýygnaýjy bolup, ol bu ugurda esasan hol döwüji enjamlara sarpa goýýar. Häzirki wagtda Adolfyň ýygyndysynda olaň dört ýüz elli sekizsi bolup, köpüsini dünýäň ýüzüne syýahat eden mahaly toplapdyr. Şoňa meňzeş enjamyň on törünji asyrda ulanylandygy barada-da maglumat bar. Şo wagt olar agaçdan we piliň süňkünden berk edilip ýasalypdyr. Bir müň sekiz ýüz altmyş bäşinji ýylda Fortnerleň maşgalasy ilkinji hoz döwüjiň şekilini döredip, ýigriminji asyryň başlarynda bolsa bu enjamlaň şekili üýtgedilip, olar esgerjiklere, polisiýa işgärlerine we ýangyn söndürijilere meňzedilip döredilipdir. Kompýuter hünärmenleri Ýohannes Kristman hemem Riad Jelili üstünden otuz ýyl geçen kompýuterlerde oýun oýnamagy halamok bilen, bu oýnuň nusgawy gurluşyna haýran galýandyklaryny gürrüň berýärler. Ýakynda bolsa olar bu ugurda Minch Machine Game Studio edarasyny açdylar. Ýohannes bilen Jeliliň ilkinji döreden oýunlary Bilesigelijilikli syýahat diýlip atlandyrylýar. Oň ady täze bolsa-da, ondaky oýunlar geçen asyryň togsanynjy ýyllarynyň başlaryna degişlidir. Bu oýunda tebigy hadysalar bilen baglanyşykly köp sanly böwetlerden geçmegi başarmaly. Ýohannes oýnuň uzak wagtlap öz meşhurlygyny ýitirmän saklanmagy üçin täze usulam işläp düzüpdir. Kompýuter oýunlarynyň aglabasynyň döränine ýigrimi ýyldanam gowrak wagt geçipdir. Bu ugurdaky ilkinji oýun bolsa bir müň dokuz ýüz ýetmiş ikinji ýylda Pong ady bilen peýda boldy. Şondan on ýyl gowrak wagt geçenden soň bolsa Mario diýlip atlandyrylan bütin dünýä meşhur bolan oýun döredi diýip, Ýohannes Kristman bilen Riýad Jelili gürrüň berýärler. Bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylda bolsa, has erjeller üçin Maýmynlaryň arasyndaky başdan geçirmeler atly oýna isleg has artdy. Häzirki günde kompýuter oýunlaryny işläp düzüjiler geçmişe nazar aýlap, olaryň gadymylaryna degişlilerini hödürleýärler. Bu animasiýa görnüşi sungatyň gif art görnüşi bilen meşgullanýan suratkeş, suratçy Edal Inçi döredipdir. Stambuldaky şu edarasynda ol öz işlerini internet ulgamynyň sahypalarynda ýerleşdirýär. Sungatyň bu görnüşi ýönekeý animasiýa usuly ýaly surata düşürilip, onda şekiller yzly-yzyna geçirilýär. Şeýle görnüşde bolsa, şol bir zat bir ýüz elli gezek gaýtalanýar. Her gezek ol geçendäki tolkun görnüşli şekiller hemmeleri haýran galdyrýar. Edal Inçi bu işleri ýeke özi döretmek bilen, şol bir wagtyň özünde mahabat üçinem sargytlar alýar. Bu göwün açyş seýilgähi howaýy bolup, ol Centre Figu filmi üçin kompýuteriň kömegi arkaly döredilipdir. Gamburgly suratkeş Cilla Nowak bu şowly taslamasynda animasiýa tilsimlerini we içerki göz öňüne getirmeleri ulanyp, olary sanlaýyn tehnologiýa esasynda işläp düzüpdir. Tilla Nowak çagalygyndan başlap ýöriteleşdirilen täsiri bolan öz Golliwud filmini döretmegi arzuw edip gelipdir. Iki müň on ikinji ýylda Sentrifuga filmi üçin ol Germaniýaň Kino sungaty akademiýasynyň baş baýragyna mynasyp boldy. Tilla Nowak gysga göwrümli filmleri adaty kiçi kameralarda surata düşürip, soňra ony kompýuterde işläp, oňa hakykylyk öwüşginini çaýmagy başarýar. Oň geljekde hakykata geçirmek isleýän pikirleri örän köp. Berliniň golaýyndaky Hazelow obasynda ýerleşýän ozalky degirmeniň binasynda Urban Hupe ýaşaýar. Ol özüniň çagalyk ýyllarynda eden arzuwynyň ýerine düşendigine diýseň begenýär. Bu ýer örän rahat bolup, oň aşhanasy gadymy gap-gaçlar bilen bezelipdir. On dokuzynjy asyra dahylly alty gatdan ybarat bolan ozalky degirmen bolup hyzmat eden bu binany Hupe ýigrimi bäş ýyl mundan ozal satyn alyp, oň dikeldiş işleri üçin birnäçe ýyl gerek boldy. Jaýyň iň ýokarky gatyndaky degirmene dahylly enjamlary häzirki wagtda-da işledip bolýar. Urban Hupi olarda dänäni üwäp, un edip satýar. Üçünji gatdaky kijijik muzeýiň içindäki degirmen we söwda bilen baglanyşykly gymmatlyklaryň aglabasy ýigriminji asyryň başlaryna degişlidir. Ikinji gatdaky tikin maşynynda bolsa, öý iýesi köne saýawanlardan batbörekler döredýär. Şeýlelikde, Hupiň gündelik durmuşy degirmenler we batbörekler bilen baglanyşyklydyr. Ol öz ýaşaýşyndan razydygyny aýdýar. Şwesiýanyň tebigy goraghanalarynyň biriniň çäginde ýerleşýän balykçyň bu öýüni iki müňünji ýylda binagär Boris Zisser satyn alypdyr. Kanuny taýdan jaýyň gurluşynda tebigata hiç hili zyýan ýetirmeli däl. Şeýle talaplar binagäri gaýga goýman, muň tersine, oň bu ugurda gözýetimi giňäp, ajaýyp binagärçiligi bolan öý peýda boldy. Tebigy goraghana bilen sazlaşýan bu ýerleriň tümmek ýerleri we egrem-bugram ugurlary akyp gidýän ýaly keşpde bolup, gurjak kebelejige meňzeýär. Şoň üçin bu jaýy Akkordeon öý diýip atlandyrýarlar. Öýüň içindäki asma otagy gerek wagtynda açyp, gerekmejek wagty bolsa ýygnap bolýar. Jaýyň daşy kedr agaçlarynyň ýapraklary bilen örtülse, içki bezegçiliginde berýoza agaçlary ulanylypdyr. Oň ýaşaýjylary gündelik durmuşlarynda telewideniýe, telefon, gaz we suw geçirijiler ýaly häzirki zaman tilsimatlardan peýdalanmaýarlar. Jaýyň özi Gün panelleri arkaly gyzdyrylýar. Bu jaýyň ýerleşýän ýeri aýratynam agşam ara örän owadan bolup görünýär. Portugaliýaň paýtagty Lissabonyň taryhy binalary özleriniň dürli görnüşli binagärlikleri bilen tapawutlanýarlar. Iki ýüz, üç ýüz ýyllyk taryhy bolan öýleň arasyndaky bu häzirki zaman binagärligi bolan ýaşaýyş jaýy binagär Hose Mateuşa degişlidir. Ol maşgalasy bilen bu ýere iki müň on üçünji ýylda göçüp geldi. Meýdany dört ýüz otuz alty inedördül metre barabar bolan bäş gatly öýi Mateuş çagalary üçin rahat bolar ýaly edip gurdurdy. Jaýyň içinde ähli zatlary süýşürip, nähilidir bir çäre geçirmek üçin ýeri giňeldibem bolýar. Tutýan meýdany on bäş inedördül metr bolan aşhanany we naharhanany Hose Mateuşyň özi tutuşlygyna işläp düzdi. Aşhana otagyndan göni uly bolmadyk bagyň içine-de baryp bolýar. Şo ýeri, öý iýesi Goh galmagally şäheriň iň asuda ýeri hasaplaýar. Iki müň onunjy ýylda başlanan jaýyň daş görnüşi täsin bolup, çagalaň otagy birinji gatda ýerleşýär. Iň ýokarky gaty bolsa dynç alyş ýeri we kitaphana hökmünde ulanylýar. Hose Mateus şu ýerde otaglaň penjiresinden Lissabonyň ajaýyp görnüşini synlamagy halaýar. Gollandiýada hususy jaýlaryň diwarlarynyň aňyrsynda gizlenýän bag howlulary jemagat üçin açylýar. Açyk baglaryň günleri diýlip atlandyrylýan üç günüň dowamynda olaň ählisini synlamak bolýar. Ýurduň paýtagty Amsterdamyň merkezinde ýerleşýän bu howluda täsin binagärligi we giňişligiň meýilleşdirilişini görmek mümkin. Şu ýerde asudalyk, şäheriň goh-galmagalyndan diňe diwar bilen bölünen rahatlyk höküm sürýär. Onda bolanyňda, özüňi hamala geçmişe, gadymy howlulara düşen ýaly duýýaň. Aslynda şeýle baglar Gollandiýaň dürli künjeklerinde duş gelýär. Olar hatda Harlemde ýa-da Delftede köp bolup, bitewi diwarda beýlekilerden hiç bir zat bilen tapawutlanmaýan gapyň aňyrsynda gizlenýändigi sebäpli ýüze çykarmak kyn bolýar. Ýaponlaryň däbe öwrülen her dürli reňkli wagasi süýjülikleri islendik baýramçylyklarda möhüm orun eýeleýär. Mart aýynda mähir bilen bellenýän Hina Masuri diýlip atlandyrylýan gyzlaryň gününde olaryň saglygynyň hatyrasyna aýratyn süýjülikler taýýarlanylýar. Maý aýynda bolsa, oglalynan gününde dub ýapraklaryna dolanan kaşimo moçi diýlip atlandyrylýan süýji börekler taýýarlanýar. Ýaponiýaň Simane perfekturasynda ýerleşýän Matsuye şäheri Wagase süýjülikleriniň meşhur ýeridir. Iki ýüz ýyl mundan ozal şäheriň ýedinji lordy Matsudaira Harusata şol önümleri ýaýratmakda uly goşant goşup, oň tagallasy bilen Wagase jemgyýetiň ýokary gatlagynyň we imperatorlyk köşgüniň alamatyna öwrülipdir. Şondan soň olary möwsümleriň çalyşmagynyň we baýlygyň alamaty hökmünde dürli dabaralarda ulanypdyrlar. Wagasiýanyň resmi we gündelik görnüşleri bar. Oň birinjisi aýratyn dabaralarda we çaý içişlik däbinde äberilipdir. Olaň köpüsi aňrybaş süýjülikleri hökmünde bellidir. Wagase süýjülikleri ýazyna sakuranyň näzik gülgüne gülüni, tomsuna şaglawugy, güýzüne momiji klýonynyň gyzyl-sary ýapraklaryna, gyşyna bolsa gar tozgalaryna meňzedilýär. Gündelik wagase bolsa içi dürli garyndyly börek şekilinde taýýarlanýar. Olary çalt gataýanlygy sebäpli taýýarlanylan güni iýmelidir. Senbei diýlip atlandyrylýan wagasi duzly ýa-da soýa batyrmaly bolup, ol aýratynam çagalaň arasynda uly islege eýedir. Umuman, wagasi tüwi unundan, şekerden we noýbadan taýýarlanylýar. Muň üçin adzuki noýbasyna şeker garmak bilen an guýultmagy taýýarlanýar. Bu diňe bir noýbaň tagamy bilen däl-de, eýsem gyzyl reňkiň belabeterden we kesellerden goraýandygy baradaky gadymy yrymlar bilen hem baglanyşyklydyr. Şol önümleň her biriniň öz ady bolup, olaň iň üýtgeşigi pyrtykal şekilindäki ýüzi garomadyr. Graniano Italiýaň Neapol şäherinden günortada ýerleşýän kiçijik şäherçe bolup, ol aş önümleriniň öndürilýän ýeri hökmünde bellidir. Baş aşpezleň köpüsi olary dünýäde bu ugurda iň gowy önüm hasaplaýar. Arturo Elefante özi üçin aşyň tagamyna diňe bir dogry düzüm bölekleriniň däl, eýsem, howaňam täsir edýändigini açdy. Aş üçin çygly howa möhüm. Granýanyň howa şertleri muňa gabat gelýär diýip ol aýdýar. Şeýle-de goňşy obada ösdürilip ýetişdirilýän bugdaý, deňziň howasy, şemal we daglar gowy aşyň ýokary hilli bolmagyna ýardam edýärler. Kärhana hepdede bir gezek getirilýän bugdaýyň unundan dürli şekildäki aşlar taýýarlanýar. Italiýa dünýäde iň iri aş öndüriji ýurt bolup, ol ýylda şol önümiň üç million tonnasyny öndürýär. Mişleniň gidi tarapyndan ykrar edilen Hippi Günorta Koreýaň paýtagty Seulda iň meşhur restoranlaň biridir. Muňa baş aşpez Jeými Jouwyň tagamlary taýýarlamakda adaty bolmadyk usullardan peýdalanmagy sebäp boldy. Ol bu ugurda tebigatdan ylham alýar. Tebigy önümlerden taýýarlanýan ajaýyp we ýokumly tagamlar işdäňi açýar, özüne ünsi çekýär diýip Jeými aýdýar. Nýu-Ýorkuň restoranlarynyň birnäçesinde işlemeginden soňra, ol Seula dolanyp geldi we amerikalylaryň äheňinde ter möwsümleýin önümlerden tagam taýýarlamaga başlady. Baş aşpez her möwsümde tagam sanawyny täzeläp, olaryň köpüsi tebigat mowzugy bilen berk baglanyşyklydyr. Şoňa görä, Jeými şol tagamlara Lezzet, Tämizlik, Güýz tokaýy, Gündelik ýaly täsin atlary dakýar. Bu restoran mydama diýen ýaly köp adamly bolup, datly iýmegi halaýanlary biparh goýmaýana meňzeýär. Seul säher serginliginiň ýurdy bolan Koreýaň paýtagtydyr. On milliondan gowrak ilatly şäherde taryhyň düri bolan, on dördünji asyryň Kýonbokgun korollyk köşgi ýerleşýär. Seuly ýakyndan synlasaň, oňa aşyk bolmazlyk mümkin däl. Kýonbokgun köşgüniň öňünde, koreý dilinden terjime edeniňde, nurana şalyk manysyny berýän köşk ýerleşýär. Her gün şo ýerde garawulyň çalyşmagy bilen baglanyşykly sahnalaşdyrylan ajaýyp şowhun koreýleň medeniýetiniň bir bölegine öwrülipdir. Koreýliler söwda etmegi halaýarlar. Şo sebäpli, Seulda dükanlaryň örän köp sanlysy ýerleşýär. Hangan derýasynyň kenarýakasyndaky belent ymaratlar bilen gurşalyp alnan gadymy Budda ybadathanasy hemem däbe öwrülen köçe tagamlary haýran galdyrýar. Seulyň aslyna göz ýetirmek üçin oň taryhy ýadygärliklerini synlamaly. Bu ýerde hiç wagt ýüregiň gysmaýar. Germaniýaň Saksoniýa welaýatynda ýerleşýän Leýpsig şäherine degişli bolan Markliberg şäherçesi täze köl sebitine degişli bolup, bu ýerde emeli köl döredilipdir. Kölden günortalygyna birnäçe kilometrlik ýoly geçseň, öňki kömür gazylyp alynýan käne gözüň düşýär. Germaniýada kömür arkaly ýurtda ulanylýan energiýaň dörtden bir bölegi öndürilýär. Berlin diwary ýykylandan soň, Gündogar Germaniýaň känleriniň aglabasy ýapylypdyr. Eýeleýän meýdany dört ýüz gektara deň bolan Katspudin köli häzirki wagtda uly göwrümli akwariumy ýada salmak bilen, meşhur ýerleň birine öwrüldi. Katspudin köli bilen Leýpsig şäherini birleşdirýän kanallar arkaly jahankeşdeler şo ýere baryp bilýärler. Mark Leberg bolsa öz baý taryhy we owadan seýilbaglary bilen köpleň ünsüni özüne çekýär. Oň Maklebon obasy öňki Ştumştaýl kölüniň ýerinde emele gelipdir. Şäheriň demirgazyk böleginde elektrik üpjünçilik bekedi ýerleşip, bir wagtlar şo ýerde Ýewropanyň iň uly zawody ýerleşýärdi. Häzirki günde bolsa, ol kino pudagy sungatynyň we filmleň studiýasyna öwrülip, gadymy döwre degişli filmleri surata düşürmek üçin ulanylýan enjamlar halk köpçüligine görkezilýär. Şeýle-de şäheriň çäginde bug bilen herekete getirilip energiýa alynýan beketler saklanyp galypdyr. O ýer häzirki günde muzeýe öwrülip, oňa ýörite meýletinçiler gözegçilik edýärler. Markleýberg şäherinde ozalky şahtaçylaryň ýaşan öýlerem gymmat baha zat hökmünde goralýar. Şäherdäki metaly gaýtadan işleýän Grafenhaýnihin zawodam häzirki günde döwletiň gorag astyna alnan desgalarynyň biridir. Markleýbergiň senagat harabalyklary häzirki günde şäheriň täze ýaşaýyş durmuşynyň esasy alamaty bolup galýarlar. Niderlandlaryň paýtagty Amsterdam kanallaryň we welosipedçileň şäheri hasaplanýar. Häzirki wagtda şäherde suwuň üstünde ýüzýän öýleň sany artýar. Şolaryň biri şäheriň merkezinde ýerleşip, ol Erik Wan den Broeke degişlidir. Öý eýesi bu ýeriň örän rahat we asudalygyny belleýär. Peter Stein bolsa, indi on üç ýyl bäri suwuň üstündäki öýde öz maşgalasy bilen ýaşaýar. Olar şeýle usulda ýaşamaga endik edinendiklerini aýdýarlar. Amsterdamda öý gaýyklarynyň dürli görnüşleri bolup, olaryň käbirleri geçen asyryň ortalaryna döredilenlerdir. Olar öz täsinligi bilen hemmeleri haýran galdyryp, adamlaryň arasynda suwuň üstünde öý tutunmaga bolan islegi artdyrýar. Suratkeşleriň bir ýüz ýigrimi bäşisi ýag bilen çekilen Wan Gog, Söýgi bilen Winsent atly ilkinji filmi döretdiler. Oň ömrüniň soňky günleri baradaky filmleň taryhynda ýag bilen çekilen ilkinji seýrek animasiýa filmini döretmek üçin ýedi ýyl we elde çekilen kadrlaryň altmyş bäş minüti gerek boldy. Ýöne muň özem, režissýorlar Dorota Kabella we Nýu Welçmanyň bu täsir eseri döretmekleri üçin çeken zähmetini we tehniki işini doly beýan etmeýär. Dorota Kabella animasiýa suratkeşi hökmünde özüniň baş gyzyklanmasy bolan žiwopisi we kinony birleşdirmegi ýüregine düwdi. Talyplyk ýyllarynda ol sungatyň we psihologiýaň özara baglanyşygyny öwrenip, Wan Gogyň hatlary boýunça diplom işini gorapdyr. Hut şolam, ony suratkeşiň ömrüniň soňky günleri barada ýedi minutlyk gysga metražly animasiýa filmini döretmek pikirine iteripdir. Bi teatrlaşdyrylan sahna bezegleri birden janlanyp, ol awçyň haýwanlary duzaga düşürmek ugrundaky göreşi bilen birlikde, olara bolan söýgüsiniň arasyndaky tapawudy açyp görkezýär. Şeýlelikde, bu kagyzdan ýasalan bezegler häzirki zaman ýokary tilsim atlarynyň kömegi arkaly ses, yşyk öwüşginleri berlenden soňra, ol sahnada janly ýaly bolup görünýär. Kristina we Dewi Makgwirler şular ýaly eserleri döretmegiň üstünde on ýyl bäri işläp gelýärler. Ýewropada uzak wagtyň dowamynda farfor önümlerine ýokary baha berip gelnipdir. Bu gymmatbaha daşdan ýasalýan önümlere prus koroly Beýik Fridrih has köp isleg bildiripdir. Şeýlelikde, bir müň ýedi ýüz altmyş üçünji ýylda Berlinde açylan Korollyk farfor manufakturasy fabrigine korolyň ady dakylypdyr. Şu ýagdaýam fabrigiň önümleriniň söwda belgisiniň gök reňk bilen bellenilmegine itergi beripdir. Şol reňkdäki önümler bolsa hemişe ýokary hilli bolýar. Farfordan döredilýän önümleň ählisi elle ýerine ýetirilip, özem belli suratkeşligiň gadymy nusgalary esasynda bezelýär. Bu bolsa ondan taýýarlanylan her bir önümiň owadan we özüne çekiji bolmagyna, şeýle-de sungat eseri ýaly bolup görünmegine ýardam edýär. Korollyk farfor kärhanasy öz taryhyny uzak ýyllardan alyp gaýdýandygyna garamazdan, onda häzirki zaman tilsimatlaryndan netijeli peýdalanylýar. Mysal üçin, Bugatti ulagynyň täze kysymynda şu kärhanaň önümi bolan farfordan edilen bezegler ulanylypdyr. Mundan başga-da, kärhana zergärler bilen hem hyzmatdaşlyk edýär. Korollyk farfor önümlerinde rokoko eýýamyndan başlap, häzirki zaman döwrüni öz içine alýan bezegçilik äheňlerini duýmak bolýar. Häzirki wagtda fabrikde zähmet çekýän hünärmenleň bir ýüz segsensiniň aglabasy eýýam bu ýerde uzak wagtlap işleýän adamlar bolup durýar. Fabrigiň ýolbaşçylary öz önümleriniň derejesini gymmat bahaly şaý-sepleriň hatarynda görünmeklerini maksat edinip köp girdeji almaga ymtylýarlar. Şotlandiýanyň Skaý adasynda dünýä inen Denni Makaksil sportuň welotrial görnüşi bilen meşgullanýar. Muň özi welosipedde dürli tilsimleri ýerine ýetirmek, öňüňdäki dürli emeli we hakyky töwekgelçilikleri ýeňip geçmäge synanyşykdyr. Şol bir wagtyň özünde Denni bedeniniň hiç bir ýerine bil baglamaýar. Iki müň dokuzynjy ýylyň aprel aýynyň on dokuzyny Denni özüniň ilkinji şekilli görnüşlerini internet aragatnaşygyndaky YouTube sahypasyna çykarýar. Şondan soň oň tilsimleri New York Times gazetiniň sahypasynda peýda bolup, Golliwudda we mahabat şekillerinde şöhlelenip başlady. Hormatly tomaşaçylar, indi bolsa onunjy dekabrda, hepdäň ýekşenbe güni, Dünýäň dürli şäherlerinde boljak howa maglumaty bilen tanyşdyryp siz bilen hoşlaşýas. Hoş sag boluň.